Na na ade baako a ɔwofoɔ biara bɛtumi ayɛ de aboa ne ba ne sɛ ɔbɛma no ahunu Onyankopɔn. Ɛyɛ very good. Ewiase wei ɛnna hɔ kɛkɛ o. If you are the son of a nobody who wants to be somebody and knows nobody, then you don't have to think like anybody. Nana, ɛnɛ yɛbɛsua adeɛ bi a nsonsonoeɛ a ɛda job ne career ntam. Ɛyɛ sɛ Nana Siaw bɛba studio da biara abɛyɛ adwuma na adwuma no ama no aduane adi, ɛno yɛ job. Ɛyɛ sɛ yɛbɛfa wo aban adwuma mu anaasɛ bosome obi bɛfa wo n'adwuma mu na watua wo ka bosome na ɛno ama wo aduane adi da biara. Career. Career no yɛ adeɛ a da biara no wohyehyɛ no nkakrankakra nkakrankakra na wode asi hɔ ama wo ho na ɛno long term ahwɛ wo. Wonni hɔ mpo a ahwɛ w'abusua. Ɛda so yɛ Golden Motivations College in Phoenix. Eh, asɛ me mic no ɛnyɛ dede te sɛ deɛ ɛsɛ me fiili no. Ok. Sɛ ɛyɛ sisi a.
Aha.
Ɛbɔ na mesan to akyirɛ na ma me fiili no. Ok. Ɛda so yɛ Golden Motivations College in Phoenix. Ɛnɛ ɛyɛ fa ɛne ɛde fa. Ɛnɛ ɛnyɛ. Pan-Africanism ɛnnɛ deɛ ɛyɛ yɛn ankasa yɛn abrabɔ mu mpuntuo. Na atifi asɛm no yɛ sɛ gya nsensan wɔ asase so ansa na woakɔ. Gyae nsensan, gya nsensan wɔ ha ansa na woakɔ. Leave a legacy. Sɛ wonni hɔ Na sɛ yɛbɔ wo din a, ɛwɔ sɛ yɛnya biribi a yɛde bɛkae wo. Wonni hɔ na sɛ yɛbɔ wo din a, ɛwɔ sɛ yɛnya adeɛ bi a saa adeɛ no de mfasodeɛ gu so brɛ nnipa. Ɛberɛ a Nyankopɔn maa wo akwanya a wode baa asase wesee so no, ayɛ a sukuufoɔ twerɛtwerɛ nneɛma bi gu ban ho, sɛ wokɔ SHS a, wobɛhu sɛ wɔatwerɛ wɔn se I was here som. Ɛdeɛ ba ade na woreyɛ ama wo nso ɛberɛ a wonni ha sei no yɛbɛka sɛ you were here some wo contributii to the success of nkorɔfoɔ bi abrabɔ wo boaɛ piaɛ ma nkorɔfoɔ bi nya ahotɔ wo mmɛne nam ha saa nkɔ kɛkɛ ɛba ne saa a na woamfa anuonyam hyɛ amma deɛ ɔbɔɔ wo no ewiase yɛwɔ concept bebree yɛwɔ akwan ahodoɔ bebree a yɛte nneɛma ase na mmom me deɛ. Migye tom sɛ, sɛ yɛka sɛ obi ahyɛ Nyame anuonyam a, na ɔde adwene a Nyankopɔn de maa no no ne ahoɔden a Nyankopɔn de maa no no de ayɛ biribi ma no asi hɔ ma no aboa nnipa. Esiane sɛ, sɛ wofa Akristofoɔ Twerɛ Kronkron no a, ɛka asɛm bi wɔ Mateo twenty five thirty one sɛ, Sɛ deɛ adeɛ no yɛ ne dea no ba a, ɔbɛkyekye nnipa mu, ɔde nnwan no bɛ, ɔde wɔn a wɔte sɛ nnwan no bɛgyina nifa, na ɔde wɔn a wɔte sɛ Mpɔnkye no stɔbɔnfɔɔ no gyina benkum, na wɔaka akyerɛ wɔn a wɔwɔ nifa no sɛ, Ɛkɔm dee me, womaa me aduane diiɛ. Mede adagya, wofiraa me ntoma. Ɛdeɛn na ɛmaa wofiraa nnipa no ntoma no? Ɛdeɛn na ɛmaa womaa nnipa no aduane diiɛ no? Ɛkwan a yɛfaa so a wode maa nnipa no aduane anaasɛ wɔmaa no nsuo no, na wɔde regye ne nkwa. Enti sɛ ɛberɛ a wogya nsensan bi ato ha na saa nsensan no de ahotɔ abrɛ nipa no, na ɛrefɔfeele saa adeɛ no a Twerɛ Kronkron kaa wɔ ɛyi, Matthew twenty five thirty one no, Leave a legacy, gya nsensan wɔ ha. Wobɛfa nnipa dodoɔ a ɛte ɔman Ghana mu ne Abibire mu a, dodoɔ no ara no, y'abrabɔ mu nsɛm no nhyɛ da nnyina wɔ sikasɛm mu. Yɛbrɛ ansa na yɛadidi. Nti mewɔ quote bi a mehuu me nua baako status, yɛfrɛ no Owusu Ansah, ɔyɛ engineer ɛsan yɛ sɔfo wɔ Kristo Asafo Mission of Ghana, Tema Quarters Branch. Mehuuiɛ no, ɛyɛɛ me dɛ. Na ɛkaa m'akoma sɛ ɛnnɛ memfa nka me program no ho na menka wɔ air. Ɔkaa no Borɔfo mu sɛ, If you are the son of a nobody who wants to be somebody and knows nobody, then you don't have to think like anybody. If you are the son of a nobody who wants to be somebody, but knows nobody then you don't have to think like anybody Ɔse sɛ woyɛ obi a deɛ ɔwoo woɔ no ɔnhyɛ da nni gyinapɛn papa biara wɔ sikasɛm mu anaase yɛka ewiase ɔma ɔmakɔ ɔmanim paa a Ɔnka ho a, sɛ wɔn a wɔwoo wo no te saa a, na kyerɛ sɛ you are the son of a nobody. Yɛhyehyɛ asikafo a, wɔnka ho. Wɔn a wɔagye din, wɔnka ho. Wɔn a abrabɔ mu wɔnya ahotɔ, wɔnka ho. Na sɛ wowo saa akwadaa no a, saa nipa no na ɛwoo wo no, wopɛ sɛ woyɛ obi wɔ wiase. Na sɛ wonnim obiara a, wonnim obiara no kyerɛ sɛ wokɔ ahohiahia mu a, wonni obi a ɔbɛgye wo. Ɛduru berɛ a worekɔ sukuu na wohia sika a sɛ wode bɛtua admission fee a, wobrɛ ho wonni obi a ɔbɛboa wo. Na sɛ wonni obiara a, ɛnneɛ mɛndwene te sɛ deɛ obiara dwene no. Deɛ obiara dwene no ne sɛn? Deɛ obiara dwene ne sɛ wabaa ne nsam retwɛn Nyame. Te sɛ woyɛ ɔwɛmfoɔ ba, na sɛ wopɛ sɛ woyɛ obi, wofiri wɛmfoɔ no mu, wobɛdane obi, na wonnim obiara deɛ a, Ɛnneɛ ɛnkyɛ sɛ woyɛ wo nneɛma te sɛ obiara kɛkɛ. Leave a legacy, Gya nsensan. Mewɔ abasɛm bi a ɛberɛ a mehyɛɛ dwumadie yi ase pa ara wɔ Ɔkyeman FM ne Akyemansa FM ha sei na metae de ba afutusɛm so. Na ɛnnɛ baabi wɔ hɔ a mepɛ sɛ meyi de bɛka dwumadie no ho nti mɛsan akan. Wofa me book a me ara metwerɛeɛ a ma entitle no The Treasure in You Agudeɛ a Otuadiampɔ Nyankopɔn de ahyɛ wo mu. Wo kan the first chapter no a, yɛ wɔ parable bi wɔ yɛfrɛ no the parable of the pencil. Mɛ bobɔ so ntɛntɛm. Ɔse papa bi ɛna ɔyɛ twerɛdua pencil. Na nsa na ɔde bɛhyɛ adaka no mu, pencil no adaka no mu no, ɔka nsɛm num bi kyerɛ pencil no. Saa nsɛm num no Deɛ ɛtɔ so nnum no, ɛno na yɛbɛyi agyina so de adi adwuma ɛnnɛ no. Ɔse, deɛ ɛdi kan no, ɔka kyerɛɛ Prensil no sɛ, Wobɛtumi ayɛ nneɛma bebree wɔ wiase, na mmom agye sɛ woma wo ho kwan ma obi kura wo. Woamma wo ho kwan amma obi ankura wo a, wontumi nni dwuma akɛseɛ bebree sɛdeɛ merehyɛ wo no. Deɛ ɛtɔ so mmienu, ɔse, Ɛwɔ sɛ blade anaasɛ adeɛ a na ɔnam twitwa wo ansa na woatumi adi dwuma a ɛwɔ sɛ wodi no. Nti pɛnsel, yɛamfa blade anaasɛ knife ansensene a, ɛda hɔ, ɛntumi nyɛ dwuma biara. Deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa, ɔka kyerɛɛ me sɛ ɔbɛtumi akɔrɛte mistakes bi a ɔbɛyɛ Ɛno nti na wɔama no eraser wɔ n'apampam no. Enti saa na nnipa nso teɛ. Mfomsoɔ bi a wobɛyɛ biara anaasɛ biribi a ɛbɛy ɛbɛsi w'akwan mu a wohwɛ a ankɔ yie no, wowɔ ho kwan sɛ wotumi sesa even though adeɛ no yɛ dene. Deɛ ɛtɔ so nan, ɔse, deɛ ɛhia pa ara ne deɛ ɛhyɛ wo mu no. Deɛ ɛhyɛ ne mu no, Nana, ɛno ne deɛn? Ɛno ne saa adeɛ tuntum no a sɛ ɛtu firi pɛnsel no mu no a, na pɛnsel no abɛdane ɛtu. Saa na nnipa teɛ. Deɛ ɛhyɛ yɛn mu no a mefrɛ no the treasure in you no, that treasure no, ɛno ne adeɛ a ɛhia wɔ wo mu pa ara. Deɛ ɛtɔ so nnum a yɛbɛgyina so de asua yɛn adeɛ no ɛnnɛ a ɔka kyerɛɛ pɛnsel ne sɛ, ɔse ɛwɔ sɛ wokɔgya nsensan wɔ wiase. Baabi a yɛde wo bɛtwerɛ biara no, ɛwɔ sɛ wogya nsensan bi wɔ hɔ. Saa afutusɛm no mu wesee na ɔde maa pɛnsil no anaasɛ twerɛdua no ansa na ɔde no rehyɛ adaka no mu. Ɛnna pɛnsil no gye too mu na ɛde no hyɛɛ adaka no mu de no kɔɔ market. Wode bɛtoto nnipa a, na Onyankopɔn na ɛyɛ pencil maker no, deɛ ɔyɛɛ pɛnsil no. Ɛnna onipa na ɛyɛ pɛnsil no. Enti berɛ a yɛaba ha sei, nsensan bɛn na yɛregya wɔ ha? Na na sɛ onipa betumi agya nsensan wɔ ha de a, na ɛwɔ sɛ ɔde biribi si n'ani so, onya biribi a obegyina so aka sɛ, Ansa na mefi ha no, mepɛ sɛ meyɛ adeɛ wei sei de boa nnipa. Mepɛ sɛ meyɛ adeɛ wei sei de yi nnipa firi ahohiahia bi mu. Problems bebree wɔ wiase Ɛberɛ a woreyi bi na woasɔlve no, wosɔlve a, wobɛgya nsensan wɔ wiase. Saa adeɛ wei sei na yɛn nkorɔfoɔ na wɔn wɔ western world no, nnipa dodoɔ no ara ɛsi wɔn anim so sɛ wɔde biribi bɛsi hɔ ama no aboa nnipa, nkenka wɔn nkorɔfoɔ ansa na wɔafiri wiase. Ɛdeɛn na wode resi hɔ? Obi anisoadehu ne sɛ ɔbɛyɛ ɔmampanyin. Obi anisoadehu ne sɛ ɔbɛyɛ minista. Obi anisoadehu ne sɛ ɔbɛyɛ businessman de business bi asi hɔ. Obi anisoadehu ne sɛ ɔbɛyɛ ɔsɔfo, ɔsɔfo papa. Hmm. Ɛnyɛ azanfoɔ no bi. Obi anisoadehu ne sɛ Ghana efi wɔ ha, ɔbɛtu fi no ase. Yɛwɔ problems bebree. Nti ɛnyɛ dɛn a deɛ ɛsi w'ani so no, nsensan no a wopɛ sɛ wogya no, ɛbɛsɔlve problem bi. Obi anisoadehunu ne sɛ awareɛ mmaa rebrɛ wɔ awareɛ mu nti ɔbɛdi dwuma bi ama aboa ayi wɔn afiri mu. So many problems, ɛhefoɔ na ɛsɔlve? Leave a legacy. Nana mepɛ sɛ mebisa asɛm wei. Sɛ nti otiefoɔ no ɔgye di sɛ Onyankopɔn bɛbɔ nnipa anaasɛ ɔbɛma ɛho kwan ama yɛawo nnipa, ama onipa adwene, ama onipa ahoɔden, ɔbɛma no nsa, ɔbɛma no ɛnan, Ɔbɛma no biribiara sɛ ɔmfa mmrɛ wiase mmɛdi nkonim, na ɔde ama no awie no, Onyankopɔn no ara asan asi fam aba abɛyɛ adwuma ama nnipa no anaa? Anaasɛ ɔde ahotɔ abrɛ nnipa no? Sɛ wodwene saa de a, na ɛyɛ me sɛ woda so dwen te sɛ tetetetetetetetefoɔ no, Stone Agefoɔ no. Saa bere yi a yɛn ani reba yɛn ho yi, deɛ Onyankopɔn de bɛma wo biara, ɔde ama wo dada sɛ wode bɛdi dwuma agya nsensan wɔ ha. Nana, ade baako a ɔwofoɔ biara bɛtumi ayɛ de aboa ne ba ne sɛ ɔbɛma no ahunu Onyankopɔn. Ɛyɛ very good. Wiase wei ɛnna hɔ kɛkɛ o. Ɛyɛ wo sɛ wokɔ bɛ firi saa ɛnna hɔ kɛkɛ. Nneɛma akɔ so, nneɛma akeka bom ma nneɛma si. Sɛ woyi ɛno firi hɔnom a, honam wei sei, ɛwɔ sɛ ɔyɛ adwuma na wanya ahotɔ bi na ɔde biribi asi hɔ agya nkyirimma. Enti Job kae sɛ, Wedeɛ wei sei, yɛde pere wedeɛ, na deɛ onipa wɔ nyinaa, ɔde pere de ma ne kra. Nana, yɛntumi mma ɛnenam ha kɛkɛ na yɛnkɔ, ɛba no saa a, yɛagu deɛ ɔbɔɔ yɛn no anim ase. Yɛnwura adesua mu kakra. Sɛ wofa abɔdeɛ mu nyansapɛ nhwehwɛmu a borɔfo mu yɛka no science a, yɛwɔ ɛbere bi a, wɔfrɛ no Stone Age. Saa berɛ no, na nnipa anibienhyɛ daa nni hɔ te sɛ deɛ aduru sei no. Na nnipa tete abotan mu. Nti ɔbotan kɛseɛ si wobɛhu sɛ tokuro dedam, ɛmu na na nnipa da. Na wɔakɔ akɔhyɛ no ho ara. Wokenkan nwoma bi a, Koran ne Bible koraa bi wɔ mu, wobɛhu sɛ ɛno mu bi na na nkurɔfoɔ bi kɔhintaaeɛ de dii dwuma hodoɔ bi. Saa berɛ no, Abakɔsɛm kyerɛ sɛ edii thousands of years ansa na nnipa afiri saa Stone Age no mu. Wɔfrɛ no Stone Age because saa berɛ no wɔsusu sɛ nnipa repɛ gya mpo a, ɔde ɛboɔ ne boɔ na ɛka hwɛ mu na ɔde anya gya. Na wɔbɛkum ɛnam a wɔto boɔ na ɛdi kum aboa no te sɛ na wɔde boɔ di dwuma bebree na wɔde aboɔ na ɛsisi wɔn adan bi a anaasɛ structures bi a wɔpɛ sɛ wɔyɛ wɔfrɛ no stone age saa berɛ no na nnipa adagya so bɛkata a ebi wɔ wɔde aboa nwoma anaasɛ wɔde nwira ne ade ɛna wɔfiri hɔ de di mu aba a age baako a yɛfrɛ no Bronze Age. Ɛno nso wɔde bɛ discover mineral a yɛfrɛ no bronze de dii dwuma hodoɔ bebree. Afei wɔba Iron Age bɛ discover mineral a yɛfrɛ no iron de nyaa dadeɛ de dii dwuma hodoɔ bebree, ɛno nso dii bɛyɛ thousands of years. Ɛnnɛ Yɛwɔ age a yɛfrɛ no information age. Seesei information na ɛdi akoten wɔ wiase. Nti ɛkɔba sɛ yɛn yɛn generation no wɔ yɛn man mu ha sei, information age no ɛdwane gya yɛn na sɛ yɛnte aseɛ na yɛntumi ne no nkɔ deɛ a, yɛntumi nnya nsensan biara wɔ wiase. Wobɛkae a, adaa no mekae sɛ, Twerɛ Kronkron sɛ ewiase retwam. Ewiase no a ɛretwam no, ɛtwam agya abibifoɔ ne disinformation. Monhwehwɛ na mobɛhu. Nneɛma bebree wɔ hɔnom a ɛyɛ kasabebu a ɛde ma yɛn yɛ berɛ yi mu o. Ɛne afa ne sɛ ɛyɛ kuro bi so na yɛkɔ akɔdi dɛ. Saa information age yi a yɛwɔ mu no, nsɛm bi wɔ hɔnom a ɛdi nkan wɔ yɛn tirim a Ɛyɛ nsɛm dada, na ɛne age bi na na ɛnam. Yɛyɛ bere yi nso deɛ, adane, enti sɛ woammɛte ase a, wontumi ne ewiase no nkɔ. Sɛ wo ne ewiase rekɔ a, mepatwɔ mfomso biara nni mu. ne sɛ wobɛfa ɛkwan papa so. Ɛdɛn na yɛka sɛ wei sɛ mu deɛ wɔyɛ wiasefoɔ? Ewiase ɛrekɔ n'anim. Ewiase ɛrekɔ n'anim no, sɛdeɛ na meka sɛ trends bi wɔ hɔnom a ɛyɛ mfie bi a atwa mu no, seesei nneɛma ɛredane no, ɛwɔ sɛ youth no a yɛreba no, yɛpɛ adesua, yɛ delve into nneɛma more ansa na yɛn nso yɛatumi agya nsensan bi wɔ hanom sei. Gya nsensan, leave a legacy, na nhyɛ deɛ ɔno maa wo ho kwan maa wobaa ha sei no anuonyam. Nana, deɛ ɛdi kan a mepɛ sɛ meka ho asɛm, wohwɛ Mfie kakra bi a atwam a, asɛm bi bɛtɔɔ Ghanafoɔ tirim wɔ adwumayɛ ho. Na saa asɛm no da so da dodoɔ no ara tirim ne awofoɔ bebree tirim a wɔpɛ sɛ ɛno na kyenkyenaakyen a wɔn mma de yɛ adwuma. Saa asɛm wei sei yɛ asɛm bi anaasɛ ɛyɛ adeɛ bi a ɛmaa nteaseɛ bi baa nnipa so ma obiara pɛe sɛ ɔde ne ho bɛhyɛ hɔ bi, mpo ebi da so, dodoɔ no ara gu so repia di akyire. Saa asɛm no, ɛno ne asɛm bɛn? Ɛne sɛ, yɛde anidie kɛseɛ kɛseɛ kɛseɛ bɛma nnipa a wɔyɛ bosome adwuma, nkanka aban adwuma. Nti sɛ obi yɛ aban adwuma a, yɛbu no ankasa. Anaa no meyɛ mfatoho bi, sɛ obi di mate. Adwuma kɔ yie, da biaa ɔkɔ a ɔnya fifty Ghana de ba fie. Bosome so ɔtumi kɔ da biaa a, ɛyɛ thousand five hundred. Obi nso tra deɛ, deɛ mfa no sɛ n'akatua a ɔgye nyinaa yɛ thousand two hundred. Sɛ biribi si na sɛ yɛgye sika a, yɛbɛka sɛ wei ɔdi mate. Yɛnnye no bi. But wo a woyɛ bosome adwuma no, yɛbɛba abɛgye wo. Ɛsiane ɛpɔ bi a yɛabɔ ato yɛn tirim ɛfa bosome adwuma ho nti. Saa berɛ no, saa age no, ɔn sɛ na me bobɔ ages, ɛbere bi a atwa mu wɔ Ghana a yɛde saa asɛm wei too yɛn tiri mu no, na na ɛnnɛ bosome adwuma asɛm no atwa mu. Na deɛ ɔretie me no ntie me yie. Nnipa bebree a na wɔkyerɛ adeɛ, yɛn hwɛ atikyafoɔ no a wɔatwa mu no, wɔgyinaa saa ahotɔsoɔ wei sei so ma. Wɔmisusuw wɔn sika a na aban de ma wɔn basaa. Wɔkɔɔ pɛnhyen no, wɔde wɔn ani too pɛnhyen pay so. Pɛnhyen pay nso wɔn. Ebi awu a wɔannya hwee wɔ wiase, wɔannya nsensanaa papa biara. Nana, ɛnnɛ yebesua ade bi a nsonsonoe a ɛda Job ne Karia ntam. Ɛyɛ sɛ Nana Siaw bɛba studio da biara abɛyɛ adwuma na adwuma no ama no aduan adi. Ɛno yɛ Job. Ɛyɛ sɛ yɛbɛfa wo aban adwuma mu anaasɛ bosome obi bɛfa wo n'adwuma mu na watua wo ka bosome na ɛno ama wo aduane adi da biara. Career Career no yɛ adeɛ a da biara no wohyehyɛ no nkakrankakra nkakrankakra na wode asi hɔ ama wo ho na ɛno long term ahwɛ wo. Wonni hɔ mpo a ahwɛ w'abusua. Nti sesei berɛ no a yɛaduru mu no trend no ne sɛ Ɛberɛ a Nyankopɔn aboa wo, because seesei no sɛ wobɛtumi anya ban adwumayɛ no yɛtua wo ka yie a, agye sɛ Nyame ba mu. Nnipa no dɔɔso, adwuma no sua. Nyame boa wo na sɛ wotumi nya bosome adwuma bi a woyɛ secured sɛ wo sika no bɛba bosome biara a, ɛneɛ woda mu, but wo nna mu nwie because ɛno ntumi mma wo ahotɔ. Sɛ yɛbɛsa nnipa a wɔwɔ kurom ha line ne yɛpɛ wɔn a wɔn ho tɔ wɔn sikasɛm ne adwuma mu a, yɛsa nnipa hundred line na sɛ bosome adwumayɛni bi bɛdi mu na sɛ ɔnni adwuma foforɔ bi wɔ nkyɛn a, nipa no ɔyɛ korɔmfoɔ, ɔrebɔ aban korɔ na yɛnhwɛ no yie. Nti seesei trend no ne sɛ, sɛ wonya nnyinasoɔ bi a bosome sika ba a, ɛwɔ sɛ wotumi tweetwee de sika no bi to hɔ na wode bue adwuma foforɔ. Na ɛnnɛ yɛbɛma examples bi wɔ hanom a, Wobɛte deɛ mereka no ase. Me nana Apostle Doctor Kwadwo Safo n'asɛm a ɔtaa de tu n'asɔrefoɔ no fo, ɔse nya adwuma a ɛbɛtua wo ka bosome, nya adwuma a ɛbɛtua wo ka nnawɔtwe, nya adwuma a mpo da biara ɛbɛma wo sika, na woanya deɛ ɛbɛma wo afe, ebi mpo a mfeɛ num. Ɛnnɛ. Saa trend no na abɛda hɔ. Sɛ woanni so a Nana ntumi mma wo ahotɔ. Sɛ da biara wobɛba station ha sei, da biara wobɛba, da biara wobɛba na sɛ wompɛ ade foforo bi nyɛ wo nkyɛn a, Covid 19 yɛ master teacher waba abɛkyerɛ yɛn. Me maame Mama Victo, da biara me ne no nam na sɛ yɛdi nkɔmmɔ a wobɛhu sɛ meka, mese, Madam, adwuma baako deɛ ɛnyɛ o. na mmom no ne nkyerɛmu ne sɛ, sɛ woreyɛ adwuma nso na sɛ adwuma no afei na ɛregyina a, mɛmpepere ho nsan nkɔyɛ foforɔ nka ho na ɛno anwu. Sɛ wonya nnyinasoɔ a, ɛsɛ sɛ wode ɛno nom biribi san kɔpɛ foforɔ. Na meka kyerɛɛ no sɛ, Madam, aban anom asɛm baako pɛ bɛtumi akolapse w'adwuma. Aban nsusuiɛ no yɛ nsusuiɛ papa a wɔde bɛboa nnipa no nyinaa, na mmom ebia ɛhɔ na wo nso w'adwuma wɔ. Yɛmfa senior high school for example, na nkurɔfoɔ atete senior high school private schools, ɛberɛ a free SHS ɛbaeɛ no, aban intention ne sɛ ɔde bɛboa ɔman no mu nnipa no, ɔn sɛ schools bebree ɛkɔɔ fam, ebi mpo agugu. Nti saa berɛ no, obiara n'ahotɔsoɔ nyinaa yɛ school, mpakyɛw, SHS school ɔwɔ hefa? Mede me ho yɛ mfatoho a, seesei a meyɛ into printing. Nana, two good weeks ɛberɛ a covid 19 ɛyii ne ti obi antumi nna nsi me shop hɔ na mese wow yes enti wonya nnyinasoɔ a ɛwɔ sɛ wode pɛ ade foforɔ yɛ anaa no bi na me ne Ɔdoma Nkomakyeame na ɛwɔ program yi so ɛna me kaa cabbage ho asɛm na me kaa cabbage ho asɛm no ɛhɔ a na Mister Yeboa ɛfrɛɛ ɛna ɔmaa information bi mede Mister Yeboa ɛyɛ mfatoho Obi wɔ hɔ ɔmpɛ sɛ ɔbɛka n'asɛm bi wɔ air but wei deɛ ɔno ara na ɔfrɛeɛ nti na mede yɛ mfatoho no. Obi a ɔyɛ manager of Achemansa FM deɛ kɔsan kɔyɛ cabbage farm ayɛ dɛn? Seesei wopɛ one of the serious farmers wɔ town a Mister Yaw-Yɛboah ka ho. Yes, enti fiti anɔpa kɔsi anwummere bɛyɛ four anaasɛ five a woakɔ wo job no so no, after ɛno no, Dodoɔ no ara kɔ waste time na ama adeɛ kye, ɛwɔ sɛ ɔde pɛ career and that is adeɛ a onipa a mede no yɛ mfatoho yi ɔyɛ. Holiday bɛ mu a wo de yɛ deɛn? Weekends wo de yɛ deɛn? Yɛ deɛ deɛ ɛnim ara ne sɛ yɛ mmɔ mpaeɛ nyɛ dede saa ɛno ara na ɛnim. Masa sɛ prayer ɛ solve problem no a nka Africa nka ɛda top because yɛ bɔ mpaeɛ papa, yɛ bɔ mpaeɛ no wie a practicals no wɔ fam. Me nyɛ advert mma nkorɔfoɔ but ebi wɔ hɔ a me tia kyema nsa yɛ fɛ ma wo but police ni no aduro no ɔmo frɛ no sɛn sɛ yi mpu sɛ ba mistels dɛn police ni deɛ nkɔkɔ yɛ aduro ayɛ dɛn police no me kyerɛ wo sɛ sɛ ofiri police job no mu na ɔkɔ pension a pakyɛ wo bɛtumi de ama ne ba but impu sɛ ba ɔni hɔ nom a ne ba bɛtumi abɛfa yɛ frɛ papa bi James um Kofi Annan, na ɔyɛ manager of Barclays Bank. Na ɔno no ɔyɛ survivor of nkwadaa a na yɛkyekye wɔn de wɔn kɔ, yɛ traffic wɔn de wɔn kɔ nsuo ano nsuo ano kɔ yɛ adwuma no. Seven years, eight years na yɛakye nkorɔfoɔ kɔ. Ɛberɛ a ɔboaboaa sika no no, na ɔse daabi, ne nuanom nketewa no a wɔn nso yɛbɛkyekye wɔn kɔ no, ɔbɛ rescue wɔn. Ɛnna ɔkɔ wini ba ne ne mpata mu a, wagyae Barclays Bank sika a ɔnyaeɛ no, ɔde aba abɛhyɛ saa adeɛ no mu, regye nkwadaa bebree nkwa. Wakɔ akɔyi wɔn afiri nsuo no ano wɔ Volta Region ne other places no a aka no. Ɔde wɔn baeɛ no, ɔde wɔn akɔ sukuu. Ɔwɔ baabi a ɔde wɔn tena tete wɔn ansa na wama nkurɔfoɔ bebree ahotɔ. Ɛnnɛ, Mister James Kofi Annan kasa wɔ platforms akɛseɛ akɛseɛ so mpo, including United Nations platforms. Me nua bi. mebɔ ne din wɔ ha sei, Agyenim Boateng. Me ne no na ɛkɔɔ Turkey, yɛwieeɛ, ɔkɔɔ into poultry farming, ɛnna ɔkɔ baabi a ɔwɔ no a, ne poultry farm, kyerɛ sɛ ɛma no sika, ɛno na ɛma no didi. Enti saa asɛm wei sei no a ɛtɔ yɛn tirim age bi no, ɛda so work wɔ nkurɔfoɔ tirim a wɔwie sukuu, ɛba bɛtena fie retwɛn sɛ sɛ aban faa no deɛ a, ɔnyɛ adwuma biara, na yɛn nuanom no adwene ne Unemployed Association of dɛndɛndɛndɛn, wɔn a wɔn nni adwuma, wɔn association. Me nhu mfomsoɔ bi a ɛwɔ ho sɛ mo alɛɛte aban no, na mmom ntena hɔ mfa wo nsa nhyɛ wo dɛmirifa mu. Covid 19 abɛma kɔm kakraa bi ade nnipa. Covid nineteen abɛsɛe nnwuma bi Covid nineteen de adesuade wei sei ato hɔ ama yɛn sɛ, sɛ yɛbɛtumi agya nsensaneɛ deɛ a, ɛnneɛ age bi asɛm a ne yɛdi so no, ɛwɔ sɛ yɛdane mu. Wonya bosome adwuma a, san pɛ deɛ ɛyɛ career a ɛbɛtoa so long term ama wo adwuma da biara. Okay, wogu so rekɔ no a, yɛyi wo adiɛ. Biribi tumi si, yɛse. Adwuma no sɛdeɛ ɛsi rekɔ no, ɛwɔ sɛ yɛ yɛ yɛ yɛ slice down number of workers no, ne yɛ akate banks yɛ kate workers yi na aka wɔn. Nti sɛ wo fili trɛbien ɛwɔ adwuma no mu a, wo bɛba abɛsu. Ɛno nti na yɛ nam Golden Motivations so ɛreka kyerɛ wo sɛ, sɛ wo bɛgya nsensan ɛwɔ wiase deɛ a, AGB information no atwam, foforɔ na ɛsɛ wo fa. Nana yɛmfa saa mfatoho baako mmienu wei se nka ho na yɛmfa mmra awieɛ. Saa berɛ yi, sɛ wo maame ne wo papa atumi aboa de wo akɔ sukuu a, ɔbabunu tiai. Sukuu no a ɔde wo akɔ no, sɛ woawie sukuu na sɛ wowɔ adeɛ a yɛfrɛ no mobile phone Anaasɛ wowɔ adeɛ a yɛfrɛ no computer, laptop anaasɛ desktop, na sɛ wose adwuma nni Ghana nti wonyɛ adwuma deɛ a, aban no deɛ wɔbɛgyina stage a, ɔno deɛ ɔbɛkeka deɛ ɔpɛ o. Wobɛhu sɛ ɔse momfa mo nsa nhyɛ mo bɔtɔm, sika ni mɛma sika aba me bɔtɔm, sika bɛba wo bɔtɔm a mpo, aban no sɛte structures no a ɛne wo ankasa. Wobɛkɔ asɔre, sɔfo bɛbɔ mpaeɛ aka sɛ afeɛ yɛ breakthrough, breakthrough no ɔbreki wɔ asɔre hɔ a, ɛkura wo ankasa ankasa. Mɛmfa wo mobile phone a ɛyɛ smart phone ne wo kɔmputa ntena hɔ nka sɛ adwuma nni hɔ. Ɛnnɛ adwuma bi a obiara pɛ sɛ ɔsua biara no, sɛ w'ani mmaa wo ho so a, yɛwɔ platform bi a yɛfrɛ no YouTube. Ɛhɔ na mede me videos no toto no. Fa wo phone no na kɔ YouTube. how to repair mobile phone ɛbɛkyerɛ wo how to do that ɛbɛkyerɛ wo adeɛ bi a ɔpɛ nana one of the master teachers today ɛyɛ youtube ɛnɛ nkɔfɔ bebree pam styles ahodoɔ bebree ɔkɔ online ɛnyɛ youtube a ɔkɔ facebook ɛne other places na wakɔ search mɛntena hɔ Our people are wasting their twenties and thirties. Yɛn nyinaa yɛafa mu, ɛnti na yɛde retu yɛn nuanom fo. Yɛn nuanom bi wɔ hɔ a, mobile phone no ekura no no, ɔtɔ credit egu so a, wanya dɔfoɔ bi, ɔne no bɛbɔ nkɔmmɔ bɛyɛ six hours every day. Na wayɛ MTN special ma no, Vodafone special. Nti da bia na phone ne fam n'aso. Les Brown ɛka asɛm bi, sorry, ɛnyɛ Les Brown, um, John Maxwell. Ɔse, sɛ wo practice adeɛ bi one hour a day, one hour a day, da bia one hour, by five years, wobɛyɛ expert. Sika ntɛm nti, yɛmpɛ sɛ yɛbɛsua hwee. Mɛnkura mobile phone me nso so biom, ne kɔmputa nka sɛ adwuma nni hɔ. As a matter of fact, adwuma a meyɛ seesei yi sɛ atwerɛ a metwerɛ ne printing, design a mewɔ mu ne ade yi, Nana, ɛnyɛ na mesua wɔ sukuu. Me, meyɛ environmental scientist. Nti university ne ada schools no deɛ, ɛno, ɛkyerɛw biribiara bi. na wo ba a, nti yɛgu so rebuild nkakra nkakra. Mehu sɛ nneɛma bi wɔ hɔnom a, ɛdwee me, manyɛ fast wɔ ho, nti na megyina kasafidie yi so reka kyerɛ me nuanom no. Yɛ waste twenties no, na na asɛm a mɛka na mede atwa toɔ wɔ eh, nkɔmmɔdie anaasɛ adesua a yɛresua no mu no, ɛne sɛ, ewiase, ɛte sɛ deɛ Onyankopɔn ama obiara aburo bɛtem. Sɛ wokɔkye aburo no we a, asi, na mmom sɛ wode hyehyɛ fam na sɛ wogu so nsuo dodɔ ho a, wobɛnya burofuo na sika aba burofuo no mu, na wode ayɛ adeɛ biara a wobɛtumi ayɛ. Merehyɛ aseɛ no, mekae sɛ, Sɛ wogya nsensan wɔ wiase. Leaving a Legacy. Ɛnnɛ, anuanom bebree reyɛ nneɛma ahodoɔ a wotumi hu sɛ adeɛ wei sei a wɔreyɛ yi deɛ, Wɔde gya nsensan wɔ wiase. Pɛ biribi fa si w'ani so. Ma w'ani mmere adwuma ho. Me papa bi ka asɛm bi, asɛm a me papa no kae ne sɛ, ɔse, Hwɛ, sɛ obibini firi ha na sɛ ɔkɔ aburokyire a, ɔse, aha deɛ, yɛnni agorɔ wɔ ha o. Ɔbɛyɛ adwuma serious aa, ɔnya si Ghana pɛ na wahyɛ aseɛ ɛredi ani ha ɛwɔ sɛdeɛ yɛsi control yɛn nneɛma wɔ system no mu ntia nti mehyɛ aseɛ no wo kae sɛ me quotii asɛm bi sɛ if you are the son of a nobody who wants to be somebody but knows nobody then you don't have to think like anybody yɛma yɛn ani nna hɔ na yɛnte aseɛ sɛ deɛ ɔde yɛbaa ha sei no Wɔammfa yɛn amma ha se se yɛmmenantse ha kɛkɛ. Yɛnnya nsensan bi na yɛn mma no nkuranhyɛ mo mmra mmɛtoa so. Na sɛ Ghana bɛyɛ yie a, Africa bɛyɛ yie a ɛgyina yɛn ankasa so. Enti Akyemansah FM nkwa so. Ɔman yi nkwa so, ɛyɛ ɔman Ghana, Abibiman nkwa so, ɛyɛ Golden Motivations Polished in Furnace. Nkuranhyɛ sika kɔkɔɔ a yɛapa ho wɔ gya mu. Mɛtumi ayɛ wo ba, mɛtumi ayɛ wo nua, mɛtumi ayɛ wo wɔfa ase Otwotworo mu tɔ bi obi a meyɛ ma wo biara no, ɛyɛ nkuranhyɛ a yɛapɔ ho sika kɔkɔɔ mu. Nana, Nyankopɔn nhyira wo.